Na da bi asɛm a mibisa ne sɛ, So mpanyimfo no a yɛreko ama wɔn no, how many times na yɛto aba wie a yɛde yɛn ani sei ehu wɔn? Mpanyimfo no a yɛreko de ama wɔn no, yebisa sɛ wɔn abusuafoɔ sɛn na yɛ a na wɔwɔ front line sɛ ɛba sɛ wɔreko ntɔkwa no a wɔwɔ hɔ? Mpanyimfo no a wɔreko ama wɔn no, sorry, a wɔbɔ atwɛde pepepe no, ana mibisa sɛ, how many times na wɔn ne ba wɔ mu bi? demonstration ne ade ade no ana yɛbusa sɛ saa mpanyimfoɔ na ɛyɛ kode ama wɔn ayɛ na wɔn ma no wɔn ka ho bi anaa saa asɛm a meka nyinaa sɛ wokeka si ani na sɛ wo panyin a wodi n'akyi a wokɔko ama no no sɛ ne ba nim bi na busuani nim sɛ front line a sɛ ba sɛ biribi asi a mo ɛbɛka mo no sɛ ɔno nkɔfo anim bi a ɛwɔ sɛ wofa w'adwen fast Alright, abusua ɛkyɛkyɛ mu nyinaa mɔkɔ aba ɛde ba M21 TV so. Ɛdi a yɛfrɛ a megye so a ne amansan so mɛkɔ abena owusu mɛnsa ne din. Ɛho hia mefrɛ me Master P na mɛgye so. Da bi a ɛtase sɛ yɛ a nsɛm a ɛretwa gu deɛ ɛrekɔ ba yɛ man Ghana ɛne Dubai nsɛnsɛm. na ɛde brɛ no. Adi kan aka akyerɛ wo sɛ me no, nsɛm no yɛ a ma ɛba a yɛbɛpɛnsɛmpɛnsɛm mu na yɛafa ho adwene na yɛahu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya ne diplomacyberɛ. Ɛnnɛ yi, wokɔ Ghana a, nsɛm a ɛrekɔ so wɔ Ghana, abatoɔ bɛ, ɛdeɛn na Ghana mpanyinfoɔ reyɛ for yɛn manfoɔ no security? Dabi, yɛntumi nka sɛ yɛde yɛte sɛbisɛbi Dubai, nti yɛmfa deɛ ɛkɔ ho. So wahu? Ɛfa yɛn ho, biribi a ɛbɛkɔ so biara, ɛfa yɛn ho. Enti yɛrentumi nka sɛ ɛmfa yɛn ho. Ɛna asɛm biara nso, ɛyɛ bobɔ ba a, na sɛ yɛansoa mu ntɛm na ɛyɛ kɛse a, ne ka a ɛreka na ɛna ɛkɔ Ghana a, mmabunu no agye agyina mu. Akunkumakunkum ɛkɔ so, nneɛma bebree na ɛkɔ so. Ɛdɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba saa? Ɛyɛ abatoɔ kɛkɛ na yɛbɛtoɔ. Enti ɛwɔ sɛ Ghanani ba biara, woyɛ study na wohwɛ, wofa w'adwene. Ade pɛ wano aduane dan sɛ ɔde bɛkɔ. Abusua ɛdin a ɔde frɛ me de tua no manse nsoroma. Kwabena Owusu Mensah me din, ɛho nhia me. Metwa me ho aba meba a, yɛbɛ toa so. Jim, meda wo ase ma ɔkɔ aba sɛ nso wogye berɛ na ɔtwɛn sɛ menkɔ mmerɛ. Ɛnɛ yi, yɛnkɔ Ghana. Yɛnim sɛ nyɛ nim sɛ abatoɔ berɛ ɛno ankasa nie. Na ɛnɛ yi wokɔ Ghana, nsɛm a ɛkɔ so Ghana no, mesrɛ, the youth, yɛsrɛ mo, moma mo ani ɛnna hɔ. Ɛnɛ wobɛkɔ a yɛsi wei, wei atutu akum wei, ɛnɛ wobɛkɔ sɛ ɛsi akum ampi wei, ɛnɛ wobɛkɔ ɛsi ntɔkwa ɛsi wei, ɛnɛ wobɛkɔ ɛsi Jamestown, nkɔfoɔ de abɔ ani ɛkɔ ntɔkwa. Na da bi asɛm a mibisa ne sɛ, So mpanyimfo no a yɛreko ama wɔn no, how many times na yɛto aba wie a yɛde yɛn ani sei ehu wɔn? Mpanyimfo no a yɛreko de ama wɔn no, yebisa sɛ wɔn abusuafoɔ sɛn na yɛ a na wɔwɔ front line sɛ ɛba sɛ moreko ntɔkwa no a wɔwɔ hɔ? Mpanyimfo no a moreko ama wɔn no, sorry. a wɔbɔ atwɛde bere bi no ano bisa sɛ, How many times? ɛna wɔn no ne ba wom bi. Demonstration ne adeade no ano yɛ bisa sɛ, Saa mpanyimfoɔ na ɛyɛ kode ama wɔn ayɛ na wɔn mma no wɔka ho bi anaa? Saa asɛm a meka nyinaa, sɛ wokeka wo siani na sɛ wo panyin a wodi n'akyi a wokɔko ama no no, Sɛ ne ba nim bi, n'abusuani nnim, sɛ front line a sɛ ɛba sɛ biribi asi a mo ɛbɛka mo no, sɛ ɔne nkorɔfoɔ nnim bi a, ɛwɔ sɛ wofa w'adwen fast. Adeɛ wei every four years ɛsi, ɛnni kwan sɛ ɛba saa, ɛyɛ abatoɔ ne adwenkyerɛ na Ghanafoɔ ɛrekɔto aba, wokɔ kyerɛ w'adwen a ɛkɔ kɔmati wei, wo na wobɛdecide sɛ mɛto aba no anaasɛ mento ma no, mɛto ama Ɔbɛnten anaasɛ Asumasi, ɛyɛ kokomotie ɛnyɛ ntɔkwa. This is the time a ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ mpanyinfoɔ, security eh, personnels no, wɔn sɔre, agencies no, wɔn sɔre na wɔn yɛ wɔn adwuma. Ɛni kɔ sɛ wɔn tena hɔ. Hwɛ, bɔɔda so gya, ɛde nɔfo, nɔfo, nɔfo, nɔfo, nɔfo, sɛ wɔn ho sɛ ayɛ kakrakaa. Ɛstate sɛ no, ɛna sɛ mpanyinfoɔ ɛhyɛ aseɛ na wɔn yɛ adwuma na wɔn calm situation no down. sɛ maame no ka sɛ wokɔ ghana ntɔkwa wei ne wei wei ne wei de bɔ so ɛna no jamestown ha yɛ a kɔhwɛ ɛne pipi ne ndc etuo ne adade nyinaa ɛbebɛm nti waa imagine sɛ saa nipa no a wowɔ ko ama no no ne ba nim bi ne ba te aburokyerɛ uk us kyɛ sɛ ɛhe wɔn kɔ aburokyerɛ kɔ sukuu abɔ degree ɛsan so de aba abɛtena ghana bɛyɛ aban adwuma san so agye sika no de sɔpɔ de aguo mbɔtɔ mu wotoɔ wosɔre akɔ Eh, yɛka ne sɛ mɔkɔda wokɔ eh, kɛgye tia wokɔ he ɛna kɔyɛ adwuma kɔbrɛ ɔbrɛfoɔ kɔbrɛ ansa na wonya eh, hand to mouth deɛ ɔde bɛkɔ no kora wonya obi nka sɛ nkyerɛ w'adwen kyerɛ w'adwen peacefully to ɔba sɛ obi sɛ ɔkoto pa sɛ kɔyɛ sɛ tia wei kɔyɛ sɛ tia wei a woabusa no sɛ sɛ obi bisa wo wonni abusuafoɔ anaa wonni maame ni papa wonni ma woma no ɔmo wae Nti yɛtɔn da biara ma sɛ yɛka sɛ politicians no wɔn de yɛn adwene adi nkwaseasɛm anaa? Yɛntwɛn ɛma four years no so wɔn abɛhu sɛ sɛ wɔn nkurɔfoɔ mɛko ama wɔn anaa? Ɛni kwan sɛ ɛba saa. Yɛn na yɛ youth no yɛn na ɔsɛ yɛsɔre ne yɛ ate yɛn ma wɔn hu sɛ

Ɛyɛ wo adwuma a yɛde ahyɛ wo nsa sɛ yɛ na woyɛ. Enti no, no moyɛ a yɛbɔ mo aba so, moayɛ adeɛ. Na mmom no, kutupa no a mohyɛ mo abu no akyi sɛ monkɔyɛ sei, monkɔyɛ sei no, yɛwɔ Ghana baako pɛ, Ghana baako pɛ. Wowɔ akwantu ma a, wonyɛ safe. Sɛ ɛkyere so pae so a, wobɛkɔ wo nkyi. Na sɛ yɛkɔ nkyi, ɛsɛ yɛn nkyi nso akɔyɛ basaa. That is, yɛne no, yɛkɔyɛ ara sɛ yɛbae. Abusuafo wɔ fie. Yɛwɔ mma wɔ fie, yɛwɔ abusuafoɔ wɔ fie. Nsɛ yɛanhwɛ ne yɛanka na biribi kɔ so wɔ Ghana sisi a, yɛn no yɛne anea bɛbrɛ. Wate aseɛ? Mpanyinfoɔ sɛ asono mmienu nya ntɔkwa wɔ kwaeɛ mu a, nnua na ɛhunu amaneɛ. Enti saa mmerɛ a yɛnya ntoa bɛyɛ a yɛwɔ berɛ yi, ɛne ɛsrɛ ɛyɛ mpanyinfoɔ no, monsɔre na monkasa. Religious leaders. monsɔ na monkasa peace council monsɔ na monkasa yɛsrɛ mpanyinfoɔ obi a ɔka ɛbɛ mu ɛsɛ ɔka ɛyi nananom monsɔ na monkasa na monkasa ntia ɛwɔ mu sɛ wɔn mpanyin ne nkɔfo asensan saa agreement no deɛ ɛnso agreement no akyi ne nyinaa akyi no ɛntɔkwa ne saa nneɛma no ɛrekɔ so So wahu? Enti mpanyimfo mo mmɔ ne nna hɔ, na expert nso a anaasɛ CIDfoɔ nso mo mmɔ ne nna hɔ na mo nyɛ adwuma no mma yɛn. Yɛ Ghana yɛ baako pɛ. Meka asɛm bi, Ghana na yɛhu no saa no, other countries wɔn ani bere yɛn. Sɛ mo ni mu a, wɔn ani bere yɛn. Ɛna na mo hwɛ deɛ esi hɔ, Nigeria ha yi a, yɛn nipa baako pɛ ɛna sɔreɛ. Nipa baako pɛ sɛ ɛna sɔreɛ ɛna ɔteteeɛ ɛna ɛkɔfa wɔn nyinaa de ba nipa baako. Social media na ɛkɔfa wei nyinaa de baeɛ. Nti yɛn nso yɛɛtena hɔ ama wei aba abɛsi anaa? Yɛnnim wo a, mom yɛnhwɛ nna deɛ ɛsi wɔ Nigeria ha yi ara na yɛmfa ntu yɛn ho fo. Sɛ yɛ yɛ peace na ɛsɛ yɛ asomdwoeɛ na Ghana yɛwɔ no, ebia ne berɛ ɛkaeɛ nko na anka chaos asi ɛwɔ Ghana na ne yɛn nyinaa yɛaborɔ pɛpɛɛpɛ na Ghana ɛdi na ɛkɔ na Ghana o, Ghana wɔ asomdwoeɛ o, Ghana wɔ asomdwoeɛ no na ɛkɔ ne nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ. Nti yɛsrɛ mpanyimfoɔ no sɛ, sɛ biribi wɔ hɔnom a, momma mo ani nna hɔ. na nneɛma bɔne na ɛkɔ so Ghana no monsɔre ntia na ɛtoɔ yɛ dɛn ɛntwa ɛtoɔ twa Ghana yɛ nia som dua ɛyɛ ne adea sɛ mpanyinfoɔ no ɛntɔkɔ sɛ sisi a ɔma no passport so obi wɔ diplomatic passport ɔma so a papa mo bɛkɔ na wo na wɔkɔ ko ntɔkwa no mibisa sɛ passport wowɔ bi anaa passport wowɔ bi na passport wowɔ bi a wokuta ɛɛ visa wokuta ticket sɛ ntɔkɔ si a wobɛti akɔgyina mɛkɔ no a abɔ akɔyɛ adwuma ɛsɛ akɔtɔn adeɛ nya sika Sɛ ntɔkwa si a, wo ne w'abusua a, mobɛtumi ayɛ adwuma, adidi, wobɛhyɛ deɛ na wahwɛ wobɛn akwadaa no, yɛrebɛhye no nti ɔhe na wobɛgyina? Yɛ Ghana no ɛyɛ baako pɛ, yɛ Ghana baako pɛ na yɛwɔ, yɛni Ghana bia wɔ baabi a biam, ɛno ara ne deɛ yɛwɔ, yɛne adeɛ mu ano no, nti yɛsrɛ mo sɛ moanya ɛyɛ political ayi na moyɛ a, games no sɛ mo, mo play a, yɛsrɛ mo, yɛn mmabunu no ɛyɛ yɛne ara. Mo ahom hom mfa yɛn yɛyɛ dɛn nni nkwaseasɛm sɛ sɛ mesɛ meka mo mma nyi suae yɛ kunkum ɛho wie a ɔsɔ mbɛgye ɛɛ position a yɛne no hom no bɛ bɛ ruli wɔn ne yɛne yɛ kunkum yɛ ho na mabunu this is the time a ɔsɛ hom yɛ reason up hom yɛ adwene na hɔ ne yɛn tumi yɛ dɛn yɛn sɔre ntia saa nneɛma no sɛ panyin bi ba sɛ mɛma wɔ sei mɛma wɔ sei mɛma wɔ sei mo nyɛ na mo kɔ asi a ma ne nhunu sɛ ɔno nso wɔ abusuafoɔ nti ɔno nso fa nkɔma n'abusua na ɔmo ma yɛ Nnipa a wɔbɛyɛ saa no, wonhu no, n'abusuani wom, wonhu ne ba wom. Na wo no a wowo papa te baabi, na wo nso papa awo sɛ sɛdeɛ wawo n'abusuafoɔ saa no, na wo nso deɛ de yɛabɛfa wo ne sika kakra bi ma wɔn ti, na woakyɛ political party ataadeɛ, na woakɔdi bɔne, na wode bɔne no wie, na sɛ sika no sa a, hwan de bɛ biom? Tokɔ no si a, boa wo ankasa nso, ebi ka wo.

mo a mo ka bio mo social media influences no mo a mo ka bio mo nsɔre na campaign mo nyina mo nsom ne nyina yɛ mo dawuro ɛnfa ma Ghana sɛ yɛpɛ Ghana asomdwoeɛ yɛpɛ Ghana nkwankɔ mo ka bio wom mo sɔ na mo nkasa mo obi anyɛ din ɛsɛ akumpuakumkum a ɛreba Ghana ne saa ntɔkɔntɔkɔ na ɛsɔre ɛwɔ Ghana nketenkete na yɛn hu sɛ yɛhyɛ ase aka no apɛn ne poma sibrɛ no sɛ yɛahwɛ yɛn ne sɛ ɛyɛ kɛse a ne ka no ɛbɛyɛ de saa bere na mo a mo ka bio mo nsɔre ma mo yɛ yɛ din ansa mo yɛ nka sɛ yɛhu yɛ anka saa campaign mu yɛ nyina nsom ne yɛ mbɔ dawuro mfama ɔman Ghana sɛ yɛ hia yɛ som dweɛ peace is what we are looking for yɛ mpɛ bibi abiem mo nyɛ mo political ayi anasa mo games na mo yɛ a mo mo nyɛ na yɛ nso yɛ ntɛn baabi Sɛ mugye sɛ mowɔ ahoɔden sɛ mobɛko a, mo nkwakorafoɔ ne mmeranteɛ no, anaasɛ ɛka sɛ abasiriwafoɔ no, mowɔ ntɔkwa a sɛ mobɛko a, momma momfa nsi mo honam nko. Moko dɛ mo na moanyinyini, monkɔ ne yɛnyɛ ɛɛ mmabunu no, yɛntena ase na yɛnyɛ adwuma. Wote Ghana sɛ wonyɛ adwuma na obi bɛsɛ sɛ bɛgye sika kɔyɛ wei a na wakanyansɛm ato ne tirim, ɛkyena bi ɔmma ɔmmoa ne mu biom. Ebusua medi kan maka akyerɛ sɛ baakofoɔ ntumi nyɛ. Me nkoa mentumi nyɛ. Sɛ meka no sɛ woansɔ mu, sɛ meka no sɛ woanhyɛ, sɛ meka no sɛ obi nso anka bi a, ɛntumi nyɛ ma no nyɛ yie. Nti a mese da biara meka sɛ together we can. Yɛn nyinaa tumi yɛ kabom a, yɛbɛtumi ayɛ ama no ayɛ yie. Ɔman Ghana ɛyɛ yɛn nyinaa dea. Mpanyinfoɔ sɛ. Asopa wɔ hɔ yi, ɛnkyɛ asɛm pa tie, anaasɛ ɛnkyɛ asɛm tie, ɛna kwan tenten biara so kɔpue mu kotia. Ɛnnɛ, amansan so no, Kwabena Owusu-Mensah me din ho hia me. Ha na afutusɛm kakra a mewɔ no mede asie. Until sɛ me ne wo yɛbɛsan ahyia bio no, mese peace. Na mmom no, wo first time a wobɛhwɛ video no a, yɛsrɛ wo, hyɛ video no fa ma yɛn, subscribe ma yɛn, sɛdeɛ ɛbɛyɛ anytime biara video biara de bɛtom biara no, wo nso wobɛtumi anya bi ahwɛ. Wo subscribe a, ɛnyɛ sika, sikasɛm biara nnim. Bɔ mmɔden na yɛ favour na subscribe ma yɛn na yɛn no nyina ɛni dwuma no ɔnte sɛ yɛpɛ sɛ yɛahyɛ biom no peace.